קען זיין איך בין אסד ליתנות הדין אז איך רעד נישט גענוג צו מיינע תלמידים פון דעם, אבער זעט אויס אז עס איז מיר אונטערגעקומען נאך א מעשה מיט נאך א מעשה מיט נאך א מעשה, יעצט באקומען איך נאך א בריוו פון איינעם, איינער האלט מיר שוין פאר, אז איינער דרייט זיך ביי דיר און ער האט מיר געבארגט צען טויזנט דאלער פאר צוויי טעג, איז קודם כל איינער דרייט זיך דא ביי מיר, וואס הייסט ביי מיר? איר קומט פון ארץ ישראל געבט א קוק, סאו דער ראש ישיבה האט א, איך האב גארנישט, דאס איז מענטשן וואס קומען אריין פאר זיך, נעם איך שכל, זיי וואקן ארויס. איך פלעין זיץ דא אליינס, איך האב גארנישט. ער קומט דא אויך קויפן די געוויסע די שכל וואס הייסט מראה שעשה בנחל וואס מען לערנט אויס פאר א מענטש, רעד צום אייבערשטן, טראסט נישט קיין מענטשן, געב אכטונג פון מענטשן, אינוועסט אין דיין שלום בית, רעד צו דיין ווייב, רעד צו דיינע קינדער, באלד גייען דיינע קינדער גייען זען אז דו ביסט נאר ביזי מיט געלט, זיי גייען אויך פלוצלינג איין טאג נישט קוקן אויף דיר, און דיך אוועק לייגן ערגעץ אין א האום. סאו די ראש ישיבה האט, איך זע איך האב גארנישט, איך מיין. ס גארנישט, א מענטש האט גארנישט, א מענטש איז איינער אליינס, א מענטש האט קיינעם נישט נאר דעם אייבערשטן, א מענטש קומט ארויף אין היכל הקודש בין איך נאכנישט פאראנפארטליך פאר אים, אבער דאס וויל איך ענק זאגן, אז איינער קומט צו דיר בארג מען אויף פאר צוויי טעג, פאר דריי טעג, פאר פיר טעג, זאלסטו זייער אכטונג געבן, זייער אכטונג געבן, ביסט דיך מכניס באדערט דאס, רבונו של עולם, זאל איך בארגן, זאל איך נישט בארגן. טו נישט טראסטן קיין מענטשן. דו ווילסט הערן א שיינע שכל פון מהרש? מהרש פלעגט זאגן פאר אינגעלייט, די אייבערשטער העלפט די פארדינסט. דיין שווער פרעגט, דיין שוואגער פרעגט דיך, דיין פעטער פרעגט דיך וואס טוט זיך, ענטפער אים אלץ אזויווי פארוועדיג. נישט אזוי ווייל מ'זאל מיינען ביסט א רחמנות. ברוך השם יום יום, השם קאווערט, שטופט דורך די וואך. וואס דארף דיין שוואגער וויסן? וואס דארף דיין שוועגערין וויסן? וואס דארף דיין ווייב וויסן? זי זאל קענען זאגן פאר איר שוועסטער. אז אונז האבן דא אוועקגעלייגט איך ווייס וויפיל כך וכך הונדערט טויזנט דאלער, און באלד גייסטו זיין דער שלעכטער אדער גייסט עס נישט וועלן בארגן. ברוך השם, ברוך השם, מען לעבט. מאך דיר א חשבון ווען דו זעסט אז האסט איינעם אין דיין משפחה וואס מוטשעט זיך, מאך דיר א חשבון וויפיל צדקה ווילסטו געבן. אזוי סאך צדקה קען איך פארבארגן. לאמיר זאגן איך וואלט געקענט באשטיין אים צו העלפן מיט צען טויזנט דאלער, איך וואלט אים עס אפילו געגעבן. איך בארג אים צען טויזנט דאלער. איך בארג אים. איך זיך נישט איין אויף דעם. זיי זייער אכטונג געבן, נישט טראסטן קיין מענטשן.